Sagdyn ertirlik edip bilmek üçin örän tagamly omlet ýasamany başarmaly. Salam dostlar! Şaýlan lezzeti gepleşigimizde ertirlik üçin örän tagamly, saglyk üçin peýdaly omlediň nähili taýynlanýandygyny siz bilen paýlaşýarys. Gowrulan ýumurtga, gyzarylan ýumurtga ertirlik üçin örän meşhur tagam. Bu günki wideomyzda Ýewropadaky iň meşhur kolbasaly omlet, kömelekli omlet, peýnirli omlet, taýland lezzeti gepleşigimiziň aktiw agzalary bilen bile taýynlaýar. Omlediň birnäçe görnüşlerini taýynlamak üçin ilki bilen bize ýumurtga gerek, süýt gerek we omlede goşjak esasy ingredientlerimiz gerek. Kolbasaly omlet taýynlamak üçin ilki bilen örän ýokary hilli Kolbasa gerek. Omlet üçin kolbasany kubik şekilde keseris. Omlediň kolbasasyny kubik-kubik edip kesdik. Kolbasaly omlet üçin 4 sany ýumurtgany çakýarys. 4 sany ýumurtgany çakýarys. Ýumurtgany çakdyk, üstüne gara burç goşýarys. Boldy. Azragam duz goşýarys. 3,2% ýagly süýtden azrak omlediň ýumurtgasynyň üstüne goşýarys. Dostlar, omletimiziň ýumurtgasyna burç, duz we süýt goşduk. Indi bolsa garýas. Omlet taýynlamak juda kyn däl, ýöne omlediň ingredientlerini dogry goşmagy başarmaly. Ertirlik üçin omlet örän tagamly we peýdaly lezzetli naharlaryň birisi bolup durýar. Sagdyn beslenmek siziň nastreniýaňyz üçin, saglygyňyz üçin, agramyňyzy kontrol etmek üçin we birnäçe keseliň öňüni almak üçin örän peýdalydyr. Sagdyn beslenmek hakynda wideolary biziň Çaýlan lezzeti kanalymyzda görüp bilersiňiz we örän peýdaly we tagamly reseptleri öwrenip bilersiňiz. Skoworodka ýag guýýas. Azrak ýag guýýas, ýeterli.

Omlet bişdi, görýäs, nähili bolupdyr. Esasy omlediň düýbi ýanmaly däl. Kolbasaly omledimiz taýyn boldy. Indi bolsa peýlirli omlede geçýäs. Peýnirli omlet üçin peýnirimizi syhagdan geçirýäs.

Skowrodkanyň düýbüne ýapyşmaz ýaly, ýagy gowy aýlaýas şeýdip. Peýnirli omlet taýynlaýas. Ýagymyz gyzýar, ýumurtgany goşýas, peýniri goşýas we ýaňky ýaly yz dowam etýär. Süýtli ýumurtgany skowrodka guýýas. Panyryň üstüne peýnir guýýas. Peýniri näme üçin syhak goşmaly? Sebäbi syhalan peýnir gowy omlet bilen garyşýar. Häzir tagamdan iýip doýup bolmajak örän gowy ertirlik üçin omledimiz taýyn bolýar dostlar. Peýnirimizi goşduk, indi omlet bişýänçä skowrodkanyň gapagyny ýapýas, garaşýas. Omlet bişýänçä buraurt özi Hut hakyky Tarhanyň özi suwumyzdan bir owurt içýäs we gepleşigimizi dowam etýäs. Tarhun işdäňi açýa we nastreniýaňy göterýä. Dostlar, siziň taýynlamak öwrenesiňiz gelýän täze reseptler bar bolsa, bize kommentariýada ýazyň. Türkmen dilinde täze Şaýlan lezzeti kanalymyzda naharlary biz size taýynlamagy öwrederis.

Kömelekli omlet taýynlamak üçin, mysal şeýle, şampinýon aldyk, şampinýon. Kömelegimizi kesdik, kömelegi gowurýar. Kömelegimizi duz sepmelimiz. Kömelegimizi ýaga atdyk. Duz sepýär. Gara gurç sepýär. Ve gyzyl gurç sepýär.

Bir porsiýa taýynlamagy raşod alýas. Men özüm Liçne men özüm 4 ýumurtga ýan her gezek ýene, şoň üçin ynha her porsiýada 4 sany ýumurtga çakyp, omlet taýynlamagy makul bolýar. Omlede burç sepýäs ýumurtga. Gara burç sepdik. 3,2% ýaglykdaky süýtden goşýas. Süýt dostlary azajyk goşmaly. Kömelegimiz gowrulýar. Omlet taýynlanda süýt goşmasaň hem bolýar. Ýöne süýt goşsaň azyrak ýumurtgany çişirmek üçin goşulýar. Kömelekli omlet taýynlamak üçin ilki bilen kömelegimizi şeýle gowurýas. Onuň kömelegimizi biraz gyzartýas da aýryk goýýas.

Omledi guýduk skoworodka. Indi omlediň üstüne çala gyzardylan kömeleklerimizi goşýarys dostlar. Omlet bilen kömelek tagamy bir-birine garyşyp gowuşýar. Omlet taýynlamak örän ýönekeý. Içiniň inçe syrlaryny bilmegi başarmaly. Bäş minut eýýäm kömelek omledimiz taýyn bolýar. Omledimiz bişençä ozi limonadyndan bir stakan içýäs.

Ertirlik naharymyz has tagamly we has peýdaly bolar ýaly, gapdalyna hyýar we pomidor kesip goşýarys. Hyýarlaryň gapdalyna pomidorjyklarymyzy kesýäris. Omletlerimiz has tagamly bolar ýaly dostlar, muna şeýle e, hyýar bilen hyýar bilen pomidory e, gapdalyna goýup bezeýäris we we ertirlik naharymyzy ýemizde Örän peýdaly gögönümler bilen bile. Dostlar, kömelekli, kolbasaly we peýnirli omletimiz taýyn boldy. Indi omletimizi iýip görýäs, näl bolup tursagam. Mmm. Dostlar käşgä siz şu wagt ekranyň bu ýüzünde meň ýanymda bolsaňyz tagamyny aýdyp diýer ýaly örän gowy bolupdyr, örän lezzetli bolupdyr. Indi indi han kalbasaly, köşüli kalbasadan bolan omletimizi iýip göreris. Köşeli kolbasaly omledimiz örän süýji bolupdyr. Indi kömelekli omlet iýip görýäs. Kömelekli omlet hem örän tagamly bolupdyr. Dostlar, ertirlik edinmek üçin kömelekli omlet, peýnirli omlet we kolbasaly omlet. Işdäňiz açyk bolsun! Başga-da tagamly, peýdaly lezzetleri öwrenmek üçin biziň kanalymyzda galyň! Şeýle peýdaly we gyzykly tagamlary taýynlap siz bile paýlaşmak üçin bize goldaw berýän Parahat, Eçil, Ozi, Josh, OK we beýleki Parahat brendimiziň markalaryna sagbolsun aýtýarys! Indiki peýdaly we gyzykly reseptleri öwrenmek üçin biziň kanalymyzda biz bilen galyň! Sag boluň!